Merħba tfal, nilqgħukom għal ktieb ieħor. Illum għażilna ktieb li għandu x'jaqsam ma' dak li kien qed jiġri din il-ġimgħa. Dil-ġimgħa għamlet naqra xita, hux vera? U għalhekk aħna ħsibnielu. Ilbisna l-ġgieget, ġibna l-umbrella u x'ilbisna wkoll? Il-boots. Ġibna l-boots magħna, ilbisna l-boots. Apparti li lbisna l-boots, ġibna? Ġibna boots ukoll? Hm, tajt għalfejn ġibna dan il-boots magħna? Hm, tridu naraw jekk hux vera li għandna ktieb tal-boots? Fidejk Ġulja li ħażżommu inti l-ewwel. Illum għandna din l-istorja, x'qed naraw hawnhekk? Imeldina. Għandna tifla li nafu li jisimha Imeldina u inserta wkoll l-isem tal-ktieb huwa Imeldina. X'inhi liebsa Imeldina? Ġakketta u boots. Għandha ġakketta, għandha boots. X'qed iżżomm f'idejha jew x'kienet qed iżżomm? Umbrella. X'tip ta' ġurnata hi mela? Ġurnata ta' bib bix-xita. Hawn x'hawn hawn isfel blu? Għadira. Għadira tal-ilma. Tħobbuha x-xita intom? Iva. U għaliex tħobbuha x-xita? Għax
Tħobb tixrob ix-xita u tqgħod tixxarrab. Tajjeb. Mela, kif qegħdin ngħidu, isem il-ktieb huwa Imeldina u huwa isem din it-tifla wkoll. Iżda apparti dan l-isem, fil-faċċata tal-ktieb għandna żewġ ismijiet oħra. Hawnhekk għandna Sandra Healy Vassallo. X'taħsbu li għamlet Sandra Healy? Kienet inventriċi u kienet tikber. Illustratur. Le, Din inzertat hija l-persuna li kitbitilna l-istorja, mela x'ngħidulha? Mhux hi imma, xi ħadd ieħor. Il-persuna li tikteb l-istejjer x'ngħidulha? Hawn? L-awtriċi hija Sandra Healy Vassallo. Imma għandna isem ieħor, għandna l-Beatrice Costamagna. X'ngħidu li hija mela Beatrice Costamagna? L-illustratur, l-illustratriċi hija hi li pinġitilna l-istampi sbieħ ta' dan il-ktieb. Qabel ma nibda l-istorja, jiena ħa ndawwar fuq wara.
Ħarsetta. Tajjeb ħafna kont se nistaqsikom x'għidulha li jgħidulha l-ħarsetta u jiena ħa naqra biex nieħu idea ta' fuq xi x'in huwa l-ktieb. Min ma jħobbx iċaflas? Tista' ċċaflas fl-ilma tax-xita u tista' ċċaflas fil-baħar Imma Imeldina issib tarf iċċaflas kullu mkien u tibqa' tibqa' sakemm ħallietna hemm il-ħarsetta. X'nagħmlu? Nibdew il-ktieb? Ejwa. Ħalli nkunu nafu daqsxejn se jiġri. Tajjeb ferm. Mela, min se jibda l-ewwel? Aw, fejn taħsbu li qiegħda Imeldina? Ġewwa jew barra? Barra. Qiegħda tieħu pjaċir? Iva.
X'tip ta' ġurnata hi? Bix-xita, ġurnata bix-xita. Weda tieħu pjaċir, iċ-ċafla żdonna hux. Ħanaqraw. Mela darba kien hemm tifla jisimha Imeldina. Din Imeldina kienet tħobb ħafna x-xita għax meta tagħmel ix-xita kienet tixxala iċ-ċaflas fl-għadajjar tal-ilma. Imeldina kellha parbuta apposta għaċ-ċaflis fl-ilma tax-xita. Kienu ħomor bil-fjuri sofor u kienu għal qalbha ħafna. Għandkom xi boots favoriti intom?
Tax-xita tagħkom ukoll? Intom għandkom xi boots favorit? Ta' Imeldina sabiħ, hux vera? Kif inhu ta' Imeldina? Aħmar u isfar. Għandu stars.
Iktar jisom fjuri hux? Aħmar bil-fjuri sofor jisu. Sabiħ, vera. Meta kienet tgħaddi minn ħdejn xi għadira bl-ilma tax-xita, irħilha ċċaflas u ttajjar l-ilma. Xi kultant, anke fuq min kien jinsert għaddej minn ħdejha. X'taħsbu? Jedin jieħdu pjaċir daw in-nies? Le, u intom kieku tridu min joqgħod ixarrabkom?

F'darba minnhom, il-Meldin għandu ngħad illi hu ċċaflas jew jixxarbula l-kalzetti. Hm. Imma dal-but mhux suppost huwa qalb apposta għax-xita? Mela kif qed jixxarbula l-kalzetti? Għax għandha toqba fil-boots.
Hm. It-taqbila l-boots mela?
Oqow! Hawn qed tidħel l-ilma! Melissa, ma nistax inċaflas! X'se nagħmel? X'se nagħmel?
Ħasbet bejnha u bejn ruħha. Għandkom xi ideat intom għal Imeldina x'tista' tagħmel?
Taqbad il-chewing gum. Le mhux għax ħa tagħmel, x'idea għandkom intom? Tissuġġerula xi ħaġa?
Taqbad biċċa kartuna u mbagħad tagħmel mal-bord bejn it-toqba u tagħmel it-tejp. Hmm, bit-tejp. Inti għandek xi idea, Adrian, x'tista' tagħmel biex issewwi l-boots, le? Ħa naraw daqsxejn x'idea ġietha lil din Imeldina. Bdiet iddur mad-dar ħalli tara x'se ssib. Sabet chewing gum, togħma ta' frawli u qalet, Naf x'nagħmel? Nomgħod iċ-chewing gum u mbagħad insewwi l-boots bih. Inwaħħlu mat-toqba u b'hekk ma jidħolx aktar ilma tax-xita.
X'taħsbu? Idea tajba din ta' chewing gum?
Le. Le, mhijiex idea tajba? Għax se jerġa' jkollna l-ilma. Ħa naraw hux vera. U hekk għamlet, bdiet tomgħod iċ-chewing gum, toqgħod attenta illi ma tmurx tibilgħu. Meta ċ-chewing gum beda jirtaf, Imeldina weħlitu mat-toqba fil-but. Arawha qiegħda twaħħal iċ-chewing gum mal-boots. Ħa naraw daqsxejn dal-esperiment tagħha u x'ħa jirnexxi. Mal-ewwel darba li għamlet ix-xita, Imeldina ħardet iċ-ċaflas bħas-soltu. Ċaflas U ġib lil min iċaflas. Wara ftit Imeldina ħasset il-kalzetti jixxarbu. U anke subgħajha ta' saqajha ħassithom imxarrbin. Rat iċ-chewing gum jgħum f'wiċċ l-għadira. Idea tajba kienet di taċ-chewing gum? Le.
Ma rnexxietx, xorta xxarrbulha saqajha.
Għal xejn mela, qalet, irrid insib xi ħaġa oħra. Hmm, taħsbu li ħadd tiġib xi idea differenti? Taħsbu li ħadd tiġib xi idea differenti? Għanna raw daqsxejn jekk jekk vera. Reġgħet bdiet iddur mad-dar u rat kaxxa tal-istikek li ommha kienet għadha kif użat għax missierha kien qata' sebgħu.
Naf x'nagħmel, qalet.
Naqbad stick u nwaħħalha mal-boots u b'hekk ma jidħolx ilma.
Hekk għamlet u mal-ewwel xita Ħarġet ix-ċaflas bħas-soltu. Hmm, x'taħsbu ħadd irnexxiti tal-istik? Lanqas. Iżda wara ftit reġgħet ħasset il-kalzetti jixxarbu u anke subajja ta' saqajja reġgħet ħassithom imxarbin. U rat l-istick tonk wiċċ l-ilma. Ohh, għal xejn!
Qed tirrabja tgħid Imeldina. X'taħsbu hawnhekk? Ħa titlob l-għajnuna ta' xi ħaddieħor? Ta' min taħsbu li ħa titlob l-għajnuna? Għall-mama? Ħa naraw. U l-mama taħsbu li ttiha xi soluzzjoni? Hi Meltina marret għand ommha. Ma, għandi l-but imtaqqab, irrid nixtri ieħor.
Ommha weġbitha. U le, issa neħduh għand il-skarpan u naraw x'jista' jagħmel. Għajb jaħasra but bħal dak! Trid ommha li tixtrilha boots ieħor? Le. Mela x'suġġeriment tagħtha ommha? Biex tmur għand l-iskarpan. Tmur għand l-iskarpan ħalli jsewwihulha. Hekk għamlu. Marru għand l-iskarpan biex isewwu l-boots. L-iskarpan sewwa l-boots bl-għodda tiegħu u Umeldina kienet Fis-seba' sema stenniet li tagħmel ix-xita ħalli tkun tista' tipprova l-boots imsewwi. Kieku intom ukoll tkunu ħerqanin biex tippruvawh il-boots? Naħseb kulħadd, hux, ikun ħerqan li jippruvah mill-ġdid jerġa' l-boots. U tistenna, u tistenna, għaddi ġimgħa, ħmistax, xar, xarejn, u lanqas qatra xita ma għamlet. Il-bdiewa jitolbu għax-xita minħabba l-frott u l-ħaxix, u xejn. Kollox niexef qoxqox. Daħlet ir-rebbiegħa u anke beda riesaq is-sajf. Aħna x'nafu normalment meta jibda joqrob is-sajf u fis-sajf tinżel xita ħafna? Le, hux. Taħsbu li ħa jkollha ċans tippruvah dan il-boots imel Dina? Ejwa. Jekk ġej is-sajf, kif tista' tippruvah il-boots? Ħa naraw għamliet x'hekk. Darba minnhom, qrib Ġunju, missier imel Dina staqsiha, Inti għadek trid tippruvah il-boots? Iva, iva, papa! Weġbitu imel Dina ħerqana. Mel ejja magħna. Fejn sejrin? Il-baħar.
Tajt.
Ejja ħa naraw daqsxejn. Fejn qegħdin hawn? Il-baħar.
Baħar veru? Ġieli mortu bil-baħar bil-boots? Le.
Lew.
Madonna jmeldina. Hekk għamlet. Ommha qaltilha bi tbissima, Ġibtu l-boots? Ejja ħa ninżlu ngħumu. Imeldina libset il-boots u niżlet iċċafċaf u ċċaflas kemm xtaqet qalbha. Saqajha baqgħu xotti u lanqas qatra ilma ma daħlet. L-iskarfan kien għamel biċċa xogħol tassew tajba. X'taħsbu vera għamel biċċa xogħol tajba? Għaliex? Għax sewwilha l-post. U ma daħalx ilma, hux vera? Mexxielu mela. U hi qatgħet xewqitha wkoll għax pruvatu l-boots. In-nies li kien hemm bdew jistagħġbu u jgħidu, Ara dik it-tifla niżlet fil-baħar bil-boots! Tgħid għaliex ġiet bil-boots ħdejn il-baħar? Imeldina ma tatx kas in-nies, kompliet iċċafċaf u ċċaflas. Kien hemm min tant għoġbitu l-idea li jilbsu l-boots ħdejn il-baħar li d-darba ta' wara ħadu l-boots magħhom. Tathom idea qisha hawn Imeldina. Mela kien hemm min beda jistagħġeb x'ħin ra lil Imeldina bil-boots ħdejn il-baħar, imma kien hemm min ikkupja għoġbitu l-idea tagħha. Imeldina kienet qatgħatha xewqietha sa fl-aħħar illi ċċafċaf fl-ilma bil-boots ħomor bil-fjuri sofor. Għalhekk, Meta marru d-dar, nixfithom sewwa u refgħathom fil-gwardarrobba għall-ewwel xita ta' wara s-sajf. Wara dakinhar kompliet iċċafċaf ħafja. Għaliex kompliet iċċafċaf ħafja fejn qegħdin hawnhekk?
Fis-sajf. Fis-fliema staġun qegħdin? Fis-sajf.
Fis-sajf.
Tmur fejn il-baħar, ma kellix bżonnu l-boots, allura kompli tiċċafċaf u ċċaflas fil-baħar b'ħafja. Araw hemmhekk, prefatu fil-gwardarrobba. Darba biss xtaqet li kellha l-boots. Meta rifset granċ u dan gidmilha subgħajha l-kbir ta' sieqha. Iżda din l-istorja ngħiduha darb'oħra. X'ġaralha mela dakinhar li ma kellhiex il-boots b'saqajha ħdej il-baħar? Idmilha sieqha granċ u dakinhar qalet mhux li kien li kelli l-boots b'saqajja imma ma kellhiex. Tajjeb, għoġobkom dan il-ktieb? Tajjeb, sabiħ ħafna, hux vera? Issa llum tafu x'se nagħmlu? Ħa nagħmlu kraft. Ħa nagħmlu kraft. Mela, il-kraft tal-lum għandu x'jaqsam mal-istorja tagħna. Ħa nagħmlu din ara. Toġobkom? Ejwa. Għandna l-boots hawnhekk u nieżla x-xita minn ġo l-isħab. Ħa ngħidilkom ftit x'għamilt qabel ma bdejt. L-ewwel li għamilt huwa li sibt biċċa kartuna, biċċa kartonċina, tistgħu tużaw xi kaxxa taċ-ċereali, kif jogħġobkom. U l-qies tagħha ma tantx huwa importanti, f'idejkom. Jien għażilt li jkolli kartuna dejqa imma twila. Wara li qtajt il-kartuna f'dan id-daqs, qogħdu attenti, itolbu l-għajnuna ta' xi ħadd, speċjalment jekk ħa taqtgħu xi kartun oħxon. Kelli bżonn ukoll karta blu. Issa, jekk intom m'għandkomx karta blu ma jimpurtax, tistgħu tpinġu fuq karta bajda bil-kulur blu u mbagħad taqtgħuha u tiġi daqslikieku għandkom karta blu. Din il-karta blu jiena użajtha biex. Naqta' forma ta' għadira li jiena waħħalt isfel u biex ukoll nagħmel dawn il-qtar. Mela għalhekk ġejt bżonn il-karta blu. Apparti hekk, ġejt bżonn ftit tajjar, it-tajjar hawnhekk qiegħed jirrappreżenta l-isħab. Kif qegħdin taraw, il-qtar qiegħed imwaħħal mal-tajjar permezz ta' spak. L-ispak jiena ma qtajtux kollu fl-istess daqs biex b'hekk meta jiena nwaħħal il-qtar ma jiġux kollha f'livell wieħed, jiġu minn 'il fuq u minn 'l isfel. Ġifieri meta taqtgħu l-ispak, araw illi l-ispak ikun kollu ta' qisien differenti. Ovvjament kelli bżonn inpinġi l-boots. Jiena biex għamilt il-boots biex jiġuni t-tnejn l-istess, qtajt forma ta' boots biex jiena hekk Iż-żewġ tibwiet jiġu tal-istess qies. Anke biex għamilt il-qatra, jiena użajt forma ħalli biex b'hekk il-qatriet kollha li għandi hawnhekk jiġuni kollha tal-istess qies. Tajjeb. Tridu nibdew nippruvaw nagħmlu waħda flimkien? Mela. Julia Lynn hawnhekk diġà bdiet taħdem fuq tagħha, ovvjament. Audrey Ann għalissa mhijiex ħa tagħmilha ħalli nkunu nistgħu nsegwu il-waħda biss tagħmilha. Kif qegħdin taraw, Julia Lind qatgħet mill-karta blu forma ta' għadira, pinġiet il-boots tagħha, Julia Lind iddeċidiet li tpinġih vjola b'ħafna qlub differenti. Kulħadd ipinġih kif jixtieq hu l-boots għaliex jien għamiltu jixbah il-Taimel-Dina. Diġà waħħlet ukoll ftit tajjar li qiegħed jirrappreżenta lis-sħab. S'issa hawnhekk naħseb jiena kulħadd jista' jmexxi waħdu, però ħa nurukom kif għamilna l-qtar. Mela, kif għedtilkom għall-qtar għandna bżonn biċċa spaga. Naraw illi l-ispag la naqtgħuh twil ħafna la naqtgħuh qasir, naqtgħu biċċa spaga kif għedtilkom il-qisien m'hemmx għalfejn ikunu kollha l-istess, anzi aħjar li ma jkunux. F'tarf minnhom jiena ppreferejt illi nagħmel għoqda u dan għaliex din l-għoqda trid eventwalment nagħmlu l-kollha magħha biex inkunu nistgħu inwaħħluha ġot-tajjar, allura aħjar ikollna għoqda hemmhekk. Man-naħa l-oħra ħa nwaħħlu l-qtar. Diġà qtajna qtar differenti. Għandna bżonn tnejn biex inwaħħluhom, waħda ma' din in-naħa l-oħra man-naħa l-oħra u b'hekk jingħalqu flimkien u l-ispaga tingħalaq bejniethom. Tajjeb, ħa nippruvaw waħda aħna. Mela, f'idejkom. Għandna bżonn stick, glue stick, kif ukoll għandna bżonn kollha bajda bħalma ġieli ġejtu bżonn għall-iskola, apparti ovvjament imqass, kuluri, biex tkunu tistgħu tpinġu il-but tagħkom. Mela. Għidilhom l-isem.
Ġulja li qiegħda tuża l-istikk biex tkun tista' tagħmel il-kolla maż-żewġ naħat tal-qtar. Issa ħa taqbad il- l-ispaga u ħa tagħmilha bejn fil-parti l-irqiqa tal-qatra biex tiġi hekk tajjeb, mela l-parti d-dejqa tal-qatra u Ġulja Lynn qiegħda twaħħal l-ispaga bejn iż-żewġ naħat tal-qtar. Tajjeb. Jien għamilt sitta f'tiegħi, tistgħu tagħmlu kemm tridu qtar, però bejn ħames u sitt qatriet huwa biżżejjed, m'hemmx għalfejn tagħmlu iżjed. Għaldaqstant, jekk ħa tagħmlu sitt qatriet ikollkom bżonn taqtgħu tnax minn dawn il-qtar għax ħa jiġu dar ma' dar, jekk ħa tagħmlu ħamsa għandkom bżonn għaxra minn dawn. Jekk imbagħad tixtiequ li ma tqogħdux tieħdu iktar xogħol u tużaw minn naħa waħda biss ma jkun ġara xejn għax tista' taqbad l-ispaga twaħħalha minn naħa waħda u jkun biżżejjed ukoll. Imma aħna ppreferejna illi l-ispaga nagħlquha bejn żewġ qatriet imwaħħlin flimkien Jekk tinqalgħalkom ma jkun ġara xejn għax tistgħu terġgħu tagħmlu l-kolla u terġgħu tagħlqu l-ispaga bejn iż-żewġ qatriet. Tajjeb? Tajjeb ħafna u hekk Julia Lynn lestitilna waħda. Għalat ma ġara xejn naħseb għandek ħafna kolla mal-dik. Għax jekk ikollna jdejna qegħdin iwaħħlu ħafna, ikun diffiċli mbagħad meta niġu biex niġbdu hekk ħalaqniha, naqsuhom flimkien u l-qatra tagħna hija lesta. Tajjeb, ngħaddu biex inwaħħluhom ma' sħab. Hawnhekk fejn ħa niġu bżonn il-kolla l-bajda. Jiena ħa nagħmel ftit kolla ma' fejn hawn l-għoqda u Julia Lynn se twaħħal din il-qatra ġo sħab. Taf ġwiex ħafna mal-kartuna t'isfel imma minflok sibu xi post fin-nofs.

Araw li jkunu spazjati bejniethom ħalli ma jkunux kollha ġo xulxin. Kemm waħħalna s'issa? Mela ħa nagħmlu tnejn oħra. Araw li jkunu imqasmin kollha ta' tulijiet differenti. Ħanirukom x'għamilna. Tajjeb ħafna u hekk x'ħin nolluha naraw illi għandna il-qtar imdendel għal fuq il-but. Wara jekk naraw illi t-tajjar għandu bżonn iżjed kolla min-naħa ta' wara, ibżgħax tistgħu tagħmlu ftit ieħor kolla. Tistgħu tużaw anka mill-kolla l-bajda biex tkunu tistgħu twaħħlu l-isħab u l-qtar. Nispera li għoġbitkom kemm l-istorja u kemm il-craft tagħna tal-lum. U kif dejjem nagħlqu aħna, Tlieta, tnejn, wieħed, il-qari tal-ġen! Erġgħu kunu magħna! Bye bye!